Jibril perişde meni goltugyna aldy-da, Indi gögňe gaşyn gitmeli bolduk diýýär. Bir owadan minelge getirdi, şoňa minip gitmeli. Bu näme minelge? Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň özi aýdýar, Şi ynsanlar adamly dünýeden geçende, biziň jesedimizi adamly göterip gabrystana gaşyn alyp gitýär. We biziň ruhumyzda ferişteli gögüňe gaşyn alyp gitýär. Şol basgançak bilen, şol raf-raf bilen biz gitdik gögüňe. Başga musulmanlaryň ruhy dol äkidiliweti, biz-de şoň bilen gitdik. Bet her bir owadantdy, hulasa Jibril ferişte bilen gitdik diýýär. Oňam ýagşy asmanlara çykamda gowy bir atryň ysy geldi diýýär Resulullah sallallahu aleýhi wesellem. Eý, doganym Jibril, bu gowy ys nämäň ysyby? diýip soradym. Asmanlarda kokyp bäbi gowy ys diýdim. Onda Jibril perişde aýtdy, Gysgajyk edip aýdaýyn. Ol Fironuň gyzynyň saçyny daraýan bir imanly zenany barmyş, gysgajyk edip aýdaryn. Ol imanly zenana imanyny daşyna çykarmaýan. Bir gün Fyraunyň gyzynyň saçyny darap duka elinden darak gaçanda Bismillah diýipdir, bir rowaýatda. Bir rowaýatda-da Eý kafir dargady diýipdir, darak gaçanda. Oham Fyraunyň gyzy aýdypdyr, Näme diýdiň diýipdir, Meň dädeme Hudaý diýmeýäňmi sen diýipdir. Oham ol ýaňky imanly heleý aýdypdyr, gyratyna minip, Seň dädeňden Hudaý boljakmy diýipdir. Men, sen we dädeň we älem-jahanyň Hudaýy Allahy Züljelaldyr diýipdir. Hulasaman dädesine aýdypdyr, Firawna. Firawna, Häý, heleý, imandan çyk diýipdir. Çykmaryn diýipdir. Kän azap beripdir, çykmandyr. Ahyr adamsyny, oglan guşagyny odaklaryn diýipdir. Okla-ga diýipdir. Adamsyny odaklapdyr, imandan dänmändir. Ulkan oglanlary bardyr, odaklapdyr, imandan dänmändir. Bir emdirip duran çagasy barmyş, şony tutup oklajak bolanyna ýaňky zenana bir kütküripdir. Om oglanjyk kepläpdir. Dil bitmäni keplän çagaň biri ýeriň ýüzünde şo. Äý ene, güýmenme diýipdir, oň içinde jennet görnüp otyr diýipdir. Okla diýipdir, özüň dokla içinde git sowulyş diýipdir. O hem şondan ondaklap, şo durşuna är heleý oglan guşak oduň içinde erip gidipdir-le, ol-a indi gitdi, şolaň ruhunyň atyry iki müň ýyl geçdi şu mahal diýipdir. Häzir-de asmanlarda kokyk gezip bä-da diýipdir. Hudaý üçin edilen zat wepalydyr. Emma ynsan üçin, ony-muny, günä ýeri bilen häheý-wäheý edip güldürjek bolsak, ynsanyň wepasy ýokdur. Eý, jowan dost, ýagşyja eşit-de gal! Maňa meňzeş ynsany güldüreniň bilen eliňe zat gelmez. Emma Hudaý Talan hoş etseň, gör Hudaý Talaň berýän wepasyny. Ýogsa şo zenanaň oduň içinde erip gideninden iki müň ýyl geçipdir. Asmanlarda atyr häzirde aýlanyp berenmişdik. Geleýliň Merajyň gürrüňine. Ondan gitdik we deslapky gögöňe ýetdik diýýär. Deslapky gögöň bi aýlardan, ýyldyzlardan, bi seýýaralardan hemmesinden ýokardaky zat. Deslapky göwne bardyk diýýär Resulullah sallallahu aleýhi wesellem, Perişdeler we göwnüň nigehbany, saklap duranlary, ýetmiş müň perişde bar, her perişdäň ýanynda, her perişdäň-de ýüz müň serbazy bar. Şuň özi bir milliarddan geçip barýar. Bir gysgajyk gürrüň aýdaýyn. Eý imanly doganlar! Biz ynsandyrys. Ynsanyň sany heý bir azdyr. Biziň sanymyz, meselem, şu ýeriň ýüzünde daglaň sany ýaly bolsa, perişdeleň sany çägedende kän. Biz bir birniçe dag biz, belli-belli, eý, sanap durmaly adamlar. Hemmesi bir alty milliardyň döwregi. Emme perişdele şu deslap göňe barmakaň näçe milliardyda. Hudaýtagalaň mahlugynyň käni perişdelerdir. Onham Jibril perişde gapyny kakdy, geçjek bolup deslapky öňden, Kim bolýaň? diýip soradylar. Onda men Jibril diýip aýtdy. Ýanyňdaky kim diýip aýtdylar. Onda Jibril perişde aýtdy, Muhammet diýip sallallahu aleýhi wesellem. Wa kad bu'ise ileýh, şol ahyrzaman pygambarymy aýdýanyň? Hawa, Merhaban bikum, hoş geldiňiz, gel ýakana gapyny açdylar we deslapky öňden biz geçdik diýipdir. Aňryk geçdik deslapky öňe girdik görsek feiza ana bi adam tu'radu aleyhi arwahul mu'minin görsek tamam insanlaň atasy bolan hezreti adam barmyşdyk ala nebiyina we aleyhissalatu wessalam hezreti adamyň hakykat dogry özi şo ruhy indi şo Hudaý taala da şo pygamberliň ruhuny Resulullahyň sallallahu aleyhi wesellemiň gözüniň alny eýni jesedi ýaly edip kökezip goýupdyr Oňam görsem diýe daşdan gözläp dun şi aýrylýan adamlaň dünyden geçen adamlaň ruhuny hezreti adama bir kökezilýä aktyklarda oňam bir gowy adamyň ruhy geldi bir imanly adamyň ruhy hezreti adam aýtdy ruhun taýýibe nefesun taýýibe hä imanly bende aý berekella ajap gowy adamyň ruhy da diýip oňam ony gowy ýerige kidildi Ondan soňam bir kafyr adam ölüpdir, oň ruhuny getirdiler. Oňam hezreti Adam aýtdy, Ruhun habise, nefesun habise, heý, telek adamyň ruhy, heý, zaýlapdyr bi, biderek adamyň ruhy, ony teleki ýaňa alyp gitdiler. Oňam men soradym, Eý, doganym Jibril, kim şi? Onda bi, Ataň däde, dädeň Ataň hezreti Adam-da diýdi. Oňa öe baryp, biri-birimiz bilen salamlaşdyk. Merhaban bil ibni Salih, heý gowy oglum, hoş geldiň diýip, hezreti Adam maňa şeý diýip aýtdy diýýär. Oňa birneme aňyrrak bardym, bäş-alty tüýsli azabyň içindäki adamlary gördüm diýipdir Resulullah sallallahu aleýhi wesellem. Bir saçagyň üstünde bişigli gowy tagamlyja et bar we gapdalynda-da maslyk bar, porsiýa et bar. Oňam birniçe adamlar arassaja eti goýup, porsiýa et iýip otyrlar. Men diýdim, Eý, doganym Jibril, bi näme? Näzire gowja iýs, gowy bişen tagam bar, ony iýmäni bi maslyk iýip otyrlar. Onda Jibril Ferişde aýtdy, Bi, zyna etýän zenanalar we zyna etýän erk adamlaň mysaly, halal är-heleýligi goýup, halal şehweti goýup, harama baryp, şol maslyk ýaly bolan harama barýaly, edil şlaň mysalyda şo diýip aýtdy. Ruhlar çykanda belli boljak, ýöne onda belli bolanyň peýdasy ýok diýipdir. Oham bir tor adamlary gördüm, aňyrrak bardym, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem oýalykda öz mübärek iki gözi bilen gören zady şe. Bir tor adamlary gördüm, garrylar ol okan ýylany çyan içinde dikän. Doganym Jibriýil, bular näme diýdim. Onda bula halka pul garz berip, şoň üstünden sudyny alyp, Pul garz berip, şoň süniň suduny alyp, nuzulhor bolup, şeýtdirip garyplaň gany sorup beren adamla, Heý, garrylar ulaldy bulaň diýipdir. Ýöne içi ýylan içýänden doldugy şol diýipdir-de. Ýene bir topar adamlary gördüm, dodaklary olakan, olaň dodaklaryndan çekip agzyna ot tykýaly diýipdir. Bila näme? diýip soradym. Bila, ýa kiçi dogany, ýa agasynyň ogly, ýa hemsaýasy, ýa her kim bolsun, bir ýetim oglanjygynyň gözde ýanýanjak bolup şony, şo ýetim oglanjygyň hakyny iýip, şony agladyp goýýan adamlaň haky şu diýip aýtdy, diýipdir. Ýene aňyrrak bardym, fe iza ana bi nisa'in yu'allakna bi sediyihinne, göwüsleri bilen, sineleri bilen gyssyrylyp goýupdyr. Bular kim diýdim, onda bula öz göwüslerini açyp, musulman adamlary Hudaý Tagalaň mähebbetinden daşaldyp, ol ýaňky görünen zenana ýaly bolup, özüni kökezip Hudaýdan daşaldyp, özüni kökezip Hudaý Tagaladan daşaldyp, adamlary namazdan goýup, adamlary imandan goýup, Mollalar ylmyndan goýup, arassa-arassa adamlary arassalykdan aýryp, perişde ýaly bolup gitmeli adamlar şeýtana döldüren zenanala bular dünýeden geçende bular şeýle gysdyrylyp goýulýar diýipdir. Ahyrkysy ýene aňyrrak bardym bir towar adamlary gördüm, endamyndan etlerini kesip-kesip agzylaryna berýärler diýipdir. Bular kim diýdim. Onda bula ony-muny ýamanlap, paçawlap, zol işi halky ýamanlap, gyýbat edip, töhmet edip, beýdipdir, beýtmändir, şeýdipdir, şeýtmändir, işi oňmuň gyýbaty, töhmeti, ezýeti, şol adamlaň jezasy öz etinden kesip iýip oturan adamlar indi şyla diýipdir. Hulasa, bulardan geçdik, ikilenjik öýüňe bardyk. Edil öňki ýaly Jibriýil ferişde gafyny kakdy. Oham, aýtdy-la kim bolýaň diýip. Şol ikilenji gögüň perişdeleň nigehbany, derwan sakçysy. Jibril perişde aýtdy, Men Jibril diýip. Ýanyňdaky kim? Onda ýanymdaky Muhammet. Onda şol pygambar, ahyrzaman pygambary Muhammetmi? Sallallahu aleýhi we sellem. Jibril perişde aýtdy, Hawa diýdi. Oňam gapyny açdylar, ikilenji gögüňe girdik diýipdir. Ikilenji öňde Hezreti Isa we çykany bolan Hezreti Ýahýa Ala Nebina we Aleýhissalatu Wessalam şu iki pygamberi gördüm we salamlaşyp, Esselamu Aleýkum we Aleýkumusselam diýip gollaşyp, Merhaba, hoş geldiň, eý ulug pygamber, hoş geldiň diýip maňa aýtdylar we bulaň deňesinden-de geçip gitdim. Üçülenji öýüňe bardym. Edil ikilenji öýüň ýaly gafyny kakdy. Üçülenji öýüň edil öňki ýaly myňda gafsyny açdy-la, üçülenji öýüňde, görsem bir heýwiri ýalpyldap duran, owadanlygyň şo durşuny özi alan ýaly bolup duran Hezreti Ýusuf, ala nebina we aleyhissalatu wesselam, oturanmyşdy. Oňa myň menende salamlaşyp, o-da maňa hoş geldiň aýtdy, oň deňesinden-de geçip gitdim, dördülenji öýüňe bardym diýýär. Dördülenji oýuna-da öňküler ýaly girdim, görsem, Idris pygamber barmyşdy, Ala nebina aleýhissalatu wessalam. O-da maňa salamlaşyp, hoş geldiň aýtdy. Oň deňesinden-de geçip, bäşilenji oýuna bardym. Bäşilenji oýuna baramda, hezreti Harun barmyşdy, hezreti Musaň dogany, o-da pygamber. Oň menende salam aleýk ötdüm. Hoş geldiň aýtdy. Başga gürrüňimiz bolmady. Oň deňesinden-de geçip gitdim. Altylanjy göwňe bardym. Altylanjy göwňde gapysyny açdy-la, ondan geçemde, Hezreti Musa Kelimullah, Hudaý Tagala bilen biduni wasyty kepleşen Musa Kelimullah barmyşdy. Oňam oň menende salamlaşyp, o-da maňa hoş geldiň aýdyp, oň deňesinden geçip barýakam bir kep aýtdy diýipdir.

Hezreti Musa, Resulullah muň deňesinden geçip, başga asmanlara gaşyn barýärlerini bilip aýdypdyr. Adamlar güman etýärdi, iň bihterin adam menmika diýýärdi. Hezreti Musaň aýdan kefaşy. Gulak asyň! Adamlar güman edýärdi, Behterin adam menmika diýýärdi. Näme diýip, Hudaýtagala bilen biduna wasta kepleşensem, Bi Muhammet menden-de aziz diýipdir. Bi Muhammet Hudaýtagalaň ýanynda menden derejesi olakan diýipdir. Meň diýipdir, şi ýekeje özi bolsa bu gürrüňi aýtjakýa-ha diýipdir. Her kim şyň ummatyndan, şyň ummaty dä diýipdir, her pygambaryň ummaty, özüniň pygambaryna çyny bilen yzyna düşse, o pygambardyň ummaty-da şo pygambaryň synna ýapyşyp, şoň baran ýerine baryp otyr diýipdir. Men şondan çyn, gaýretime degýär bireme diýipdir. Nagadar muň ummaty-da Resulullah sallallahu aleýhi we sellem, Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi we sellemiň sinine ýabşyp yzyna çyşyp gezjekle diýipdir. Ýagny Resulullaň özi bolsa men bikep aýtjak däl diýipdir. Ummaty bilen bile hemmesi meň öwüm menden öwde hesap bolup düşýär diýipdir. Eý az kepdä haşy. Eý ahyr zamanada ýaşap ýören imanly doganla. Welew kâne wahdehu lem ubâli. Hezreti Musaň aýdan kebşi, Şu resullaň ýekeje özi bolsa gürrüň etjekkä men diýipdir. Ýöne her pygambaryň ummatyndan-da şoň yzyna düşüp sünnetini bitirip beren adam-da şoň ýanynda bolupdyr ýa hemişe diýipdir. Kän adam hesap şu resulullah diýipdir. Pygamberimiziň-de aýdan kepi bar-da, Her kim meň sünnetimi direltse, meni gowy görensoň direltýändir we her kim meni gowy görse, jennetde meň hemsaýam bolup ýaşajak diýýär. Hemsaýa. Düýbünde. Ine, bir-de bizlerden çürim ders. Hulasa, müň deňesinden-de geçdim, ýedilenji gögüňe bardym diýýär. Ýedilenji gögüň, asmanlaryň iň ahyrkysy. Ýedilenji öňde gafyny kakdyk, ýene-de öňküler ýaly gafyny açdylar. Oňam görsem, Resulullahyň garry atasy kim? Hezreti Ibrahim Halilullah, Ala nebina we aleýhissalatu wessalam, arkasyny Beýtilmamura berip otyrdy diýipdir. Beýtilmamur diýýäni Käbäň dogry üstünde perişdeleň Käbesi.

Biziň-de sanymyz ýokdur-ha, ýeriň ýüzünde adamyň sanyndagy. Şol Beýtilmamura güne ýetmiş müň perişde girýä, şo giren perişde-de öwrülip hiç wagtda girmeýä diýä. Birje gezeg ejazasy bar diýä. Daimende her günde ýetmiş müň perişde girip durmaly-la täzeden halk bolup. Biziň sanaýan tesbilemizden perişde halk bolýa. Okaýan namazlarymyzdan perişde halk bolýa. Elhamdülillah, Allahu ekberlemizden perişde halk bolýa. Ine perişdeleriň sanyndan şide. Oňam Ibrahim Halilulla bilen salamlaşdym. Oglum, hoş geldiň diýdi. O-da Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň ýigrimi arkasyndan aňyrdäki atasy-da. Oňam aýdypdyr Ibrahim Halilullaň bizlerden çürin birem bir sargydy barmyşdyk. Ýa Muhammed sallallahu aleýhi we sellem, akri ummeteke minni es-selame. Ummatyňa men tarapdan salam aýt diýipdir.

Gumy heýwiri gowudyr. Suwudy süýjüdir. Ekmege amada ýeri tagtdyr. Oň içinde ekmelisi-de, Subhanallah, Elhamdülillah, Lä ilähä illallah, Allahu ekber, Lä hawle we lä kuwwete illa billah, Kän aýtsalla dertlerine deger diýipdir. Meň tarapdan salam-da ýetir, şunda ummatyňa eşitdir diýipdir. Hulasa ýedi gün geçirdi hemmesini. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdýar, Üç zatda şu göýeňde gördüm diýýär. Biri, her göýeňe barsam azamat bilen ýazyglydy, Lä ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Her göýeňde görerdim şuny diýýär.

Hejamet diýýän arkasyndan çyrtyp çykgan alýandyr-le, tebiple bilýändir. Şol endamyňdaky öli ganyň aýryp, adam bir gaty salym bolmaga, bütin endamyňdan derdi aýrylmaga sebep. Ine Resulullah sallallahu aleýhi wesellem Meraja gidende saglygymyzdan çüýdügir alyp gaýdan sowgady-da. Olakan bir dertlere derman-da, hejamet etmek öli ganyňy. Arkaňdan liwan goýup, aýyrmak-da öl ganyň. Hulasa perişde şo sataşan perişde maňa aýtdy, Ummatyňa eşitdir hejamet etsildi diýipdir. Durşuna saglykdan çürim bir gowy zat. Bulardan-da geçdik, Jibriýil ferişde ýör indi, ýedi gat asman tamam boldy, jennete baraýyl diýip aýtdy. Summe ilel jennet festefteha fekile men hada kale Jibril ve men maake kale Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ohan jennetiň gapsyny kakdy. Ohan sakçysy aýtdy, sakçysynyň ady näme? Ridwan. Kim bolýaň diýdi. Onda men Jibril diýip aýtdym. Ýanyňdaky kim? Ýanymdaky Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kad ursile ileyh şu ahyrzaman pygamberm hawa gapyny açdy diýipdir. Magtymguly şa naý diýendir, Mi'rajyň gijesi seýre baranda, Ol Jebraýyl emin bile ýörände, Jennet gapysyna gelip duranda, Bismillah diýip işik açdy Muhammet, sallallahu aleýhi we sellem. Ynham Resulullah, sallallahu aleýhi we sellem, oýalykda açyk öz mübärek jesedi bilen, mübärek bedeni bilen Bismillah diýip-de jennetiň içine giripdir, sallallahu aleýhi we sellem. Jennete giremde bir gyz ýortup gaýtdy maňa gaşynýa. Festakbeletni jariýetun. Bir gyz oglan ýortyp gaýtdy diýipdir. Salamlaşdyk, Limen enti? Sen kimiňki diýip aýtdym, bir hur gyz-da. Kimiňki bolýaň diýdim. Onda aýtdy, Ene li Zeýd ibn Harise. Ol geçen hepdede geçendir. Resulullah Taýyfe gidende, bir jowan sahaba näme etdi? Resulullahyň arkasynda durup, Haý urmaň, haý degmäň, haý urmaň, haý degmäň, haý urmaň, haý degmäň diýmedimi? Men şoňky diýdi, Hudaý Tagala many sept etip goýdy, şondan çürim diýipdir. Birnäçe aý mundan ozal Taifden gelýärka, urlup, ýenjilip gaýtdylar-da, hatda Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň mübärek aýagy dagy gandady. Ol Zeýdiň-ä tamam mübärek kellesi, bedeniň şodurşy ýara bolupdyr. Haý, urmaň, haý degmäň, haý, urmaň, haý degmäň diýen Zeýt diýen sahaba, jowan sahaba, Men şoňky diýipdir. Soňram Pygamberimiz Meraçdan gelende, Zeýde sataşanyny aýdypdyr. Aý, buşluk diýipdir, Jennetde Hudaý Tagala saňa teýýarlan bir hur gyzy gözüm menen gördüm diýipdir. Öňümden çykdy Jennete girende diýipdir. Der salaýlyň, Hudaýyň wefasy bardyr, ynsan biwefadyr. Ony muny dogry däl ýerden güldürenimizden Hudaýymyz hoş edeýliň, Hudaý Tagala bize wefa berjekdir.

Köwser arygyndan içdi Muhammet diýendir Magtymguly şan, sallallahu aleýhi wesellem. Ine, saňa berlen köwser şu diýip, muny gözüme kökezdile diýipdir. O hem gelýäkam bir ses eşitdim diýipdir, Resulullah, sallallahu aleýhi wesellem. Fekultu, mä hada? Bu näme, özi ýok, sesi bar diýdim, jennetiň içinde. Onda Jibril aýtdy, Hada Belalul muezzin, azançy Belalyň köwşüniň sesi. Ozal kän aýdandyr tefsir klasymyzda. Azançy Belalyň köwşüniň sesi diýipdir. Bir gat horluk çekdi. Bir gat wuruldy. Bir gat ýenjildi. Bir gat gyzgynyň üstüne, çägäň üstüne gursagynda daşlar goýuldy. Häzä Belalul müezzin. Jennetiň içinde köwşüniň sesi aýlanyp otdy. Hudaý Tagaladan Hudaýyň hoşlugyny tapsak, Hudaýyň wepasy bardyr. Ynsandyr biwepadyr. Mundan-da çykdyk, behiştden. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň gyratyndan, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň himmetiniň ýokarsyndan hiç ýerde güýmenen atda, Eý, bu näme? Eý, bu näme? Näme boldy? Bu zatlary gör! Ýör, çykaýly, çykaýly. Ýör, gireýli, gireýli. Ýör, baraýly, baraýly. Näme diýip, şon mundan ulukorrak, mundan möhümräk zatdan çirim gelýär.

Oham ondan gitdik, dowzahy, jähennemi döwür göreýil diýdi. Oham bardyk, görsem gapsynyň agzynda Mälik bamişdik, jähennemiň sakçysy. Ondan-da içindäki azaplary görüpdi, öwrülip, Oham men aýtdym Jibriýil ferişdäge, gulak asyň.

Ýaňky jähennemiň sakçysy, Atam gülmedi maňa diýipdir. Hoş geldiň aýtdy, gülmedi diýipdir. Onda Jibril perişde aýdypdyr, Zalik, zaka Malik, hazinun nar, lem ýazhak munzu huliqa, we lew zahika li ahadin la zahika ileýke. Onda bi jähennemiň sakçysy hazyn ýaly, bi ýaradylany bäri gülenak, Eý, Resulullah, eger bir adama güljek bolsa, saňa gülerdi, saňa gülmedi, indem elek hiç kime-de gülmeýär, ozal-da gülenak şu diýipdir. Eger güljek bolsa saňa güler düş diýipdir. Gülmeýär. Ony Hudaý Taala öz ozal azapdan çürim goýan zady ol diýipdir. Ýedi gat asmany geçirdik, jennet bilen beheşti geçirdik. Oňam Jibril ferişdäni gördüm. Feiza Jibril kel halasil bali min haşyetillahi azza we jelle. Jibril ferişdäni gördüm kiçelip, bir gurýan palas ýanak bolup galapdyr diýipdir. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýtýar, Rawahu Tabarani bi senedin sahyh keza fid Dürril Mansur. Jibril perişdäni gördüm, guryýan palas ýanak bolup titräp dur diýipdir. Oham Hudaý Taala Kurany Kerimde bir gürrüň aýdýar, hyzmatyňyza ýetireýin. Şo taýda Sidretul Muntaha diýen ýere barypdyrlar.

Jibril perişdäni ýene bir gezek hakykat alty ýüz ganaty bilen ganatlaryny ýaýyp duranyny dogry hakyky suratynda gördi diýipdir. Ol deslap ozal-da bir görende, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem özünden gitýär göterip bilmäni. Emma bitada durýar, ýaňky aýat.

Hiç bir adam we hiç bir perişdäň, hiç bir mahluk ondan aňyrda näme bardygyny bilmeli däl. Ahyrky ýer şu, Muntähä. Hut Kurany Kerim aýdýar. Iz ýagşa sidrata mä ýagşa. O hem şu sidrat diýen uly owadan bagy tamam perişdeler örtüp durdy diýipdir. Göýeňdäki perişdeler Allahtagaladan derhast etipdirler, Ahyrzaman pygamberi bizi görüp zyýarat etjek diýipdirler. Oňa Hudaý Taala zyýarat etjeklere şol bagyň daşyna Sidretül-Muntahada üýşä gaň diýipdir. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Jibril perişdäni hakyky suratynda görüpdir. Sidretül-Muntahanyň özi şodur şu perişdelerden hemmesi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemi görüp salam berip, şu bu özi ýakyndan görjek diýip, Hudaý Taaladan ejazat diländir perişdeler. Iz ýagşes-sidrate Sidreti örtüp durdy, mä ýagşe O beýle kän perişdeli örtüp durdy diýipdir-de. Milliarta belki aňyrsy näçe gitseň gidibermeli, ony Hudaý Tala bilmeli. Hudaý Tala näme diýýär? Bize aýdýar, Mä zagal basar we mä taga. Ol Resulullah görenini ýalňyşmady, dogry görmelini gördi we Men ejaza beren zadymy-da dogry özüni gözledi, gapdalyny-da gözlemedi diýipdir. We ejaza beren zadymdan artykmajyny gözlemedi, şul ejaza beren zadymyň hut özüni dogruja gördi, ýalňyşmady dem diýip, Hudaý Tagala Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemi gözi-de ýaňyşmady we hakykatda görenligini Kurany Kerimde sabyt edip aýtýarda. Metni Kurany Kerim şo. Mä zagal basar we mä taga. Gözi ýalňyşmady, döwrebini gözlemedi, aňňalyp barşyna hakyky özüni gördi diýýär-de. Jibreýil perişdäň, Sidretül-Muntehaň, Jenneti, Jähennemi, Lakad ra'a, leb gözi bilen gördi, min âýâti Rabbihi, Hudaýyň gudratyndan, el-Kubra, uly kollaryny gördi diýipdir. Allaň Kelamy şu ýaňky okaýanym.